Yn un ar drothwy gwyliau'r ha, mae 'na ddarogan y bydd mannau fel hyn ar lan Llyn Tegid yn orlawn cyn pen dim. Mae 'na filiynau o ymweliadau gan dwristiaid bob blwyddyn i Gymru, ac wrth gwrs maen nhw'n cael eu denu i'w hoff lefydd, megis yn parciau cenedlaethol ni, llwybr yr arfordir ac yn y blaen. Ond, wrth gwrs, mae'r tirwedd yma hefyd yn cynnig bywoliaeth i bobl leol, nifer ohonyn nhw'n ffermwyr ac yn cadw anifeiliaid. Felly, beth di'r gwrthdaro, y problemau sy'n gallu codi yn sgil hynny? Un sy'n gyfarwydd â'r gwych a'r gwachul ydy Arwel Morris, sy'n warden yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac yn canolbwyntio ar ardal Llyn Tegid.
Mae'n rôl eang iawn ar ddyrnod fel heddiw, fel ti'n gweld mae'n dechrau prysuro yma wan. fydd dyrnod fel heddiw yn edrych ar ôl twristiaeth. Um, lot o waith fydden ni'n round sites yn clirio fyny ar ôl y bobl oedd yma ddoe, clirio sbwriel, mm -hmm. neu siŵr bod pethau'n iawn. Delio fan bell i gŵyn, mae'n siŵr. Yn aml iawn, jyst addysgu bobl. A dim ond weithiau mae bobl yn dod i gefn gwlad a 'dan ni'm yn dallt, ma' nhw'n edrych ar lefel yma a 'dan ni'm yn dallt fel ma'r Sais yn deud mai living working landscape ydi o. Ie? Dwi'n gwybod bod gennym ni lwybrau yn bob man a mae eisiau edrych i'r ole nhw a mae eisiau addysgu bobl lle i fynd a lle i beidio mynd a felly. A mae hynny'n rhan mawr o'n swydd ni 'lly. 'Na chi. Ar y cyfan, mae pobl yn dda iawn. Dych chi'n gweld ar ddiwrnod fel heddiw pam bod nhw'n dod i le fel yma. Felly, rhaid ni, rhaid ni ddeall mae cydbwysedd 'di o i gyd. Da ni'n gorau gweithio hefo bobl ddiarth, ond hefyd, da ni'n gorau gweithio efo tirfeddianwyr a bobl lleol hefyd.
Mae'r Parc Cenedlaethol yn rhywle i ymwelwyr fwynhau, ond mae hefyd yn dir amaethyddol gweithredol. Ac mae Rhodri Jones wedi bod yn ffermio yma ym Mrynllech erioed, ac wedi gwneud llawer o waith gyda'r Parc Cenedlaethol dros y blynyddoedd.
Da ni ffarmio yma o fewn y Parc Cenedlaethol Eryri wrth gwrs. Um, mae yna dri llwybr cyhoeddus yn dod drwy'r buath. Maen nhw'n fforchio un cyn y tu ag ar i lawr a dau mynd i fyny'r cwm ffordd hyn. Maen nhw'n llwybrau eitha poblogaidd. Bach iawn di'r problemau da ni'n gael er bod ni'n cael lot o bobl yn cerdded dan nhw ond y tuedd ydy bod rwy'n yn cofio y rhai sydd ddim yn parchu be maen nhw'n gael yma'n dweud ond uh, ar y cyfan dwi'n mwynhau mwynhau sgwrsio efo rhei nhw pryd mae yna amser i wneud a chwbod, mae'n mae, mae dda i ni ddysgu be maen nhw eisiau yma ond hefyd mae'n dda i ni gael cyfle i roed yn stori i'r bobl sy'n dod yma hefyd ydy hyn. Digon gwir. A be am dodrefn llwybrau? Chybod, mae'r parc yn cynnig bob math o adnoddau fel gatiau gan y blaen. Ydych chi wedi manteisio ar rheini? Uh, drwy Cyngor Cymuned yn ddiweddar, mi, mi nath y parc ddod ato ni a unrhyw lwybrau oedden ni'n gwybod oedd â problemau gweledol, Yym, oedden nhw'n fodlon dod allan a maen nhw wedi rhoi arwyddion i fyny i helpu pobl sicrhau bod nhw'n cadw at y llwybr, y rhai sydd isio dilyn llwybrau. Dros y blynyddoedd, dwi e wedi manteisio o, o gynlluniau grant hefo'r parc. Maen nhw wedi uh, twchu chydig ar y goediach oedd gennau o dan y ffens fancw. Maen nhw wedi cyflenwi planhigion gwych i mi ei wneud rhwng, rhwng ffensys dwbl. Mm -hmm. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni yn cydweithio efo nhw ac o ran amaeth, maen nhw wedi bod yn dda iawn hefyd i fod yn deg.
Be ydy'r math o broblemau da chi'n gorau delio nhw fwy na rhai eraill? Wel, yn y, yn y maes parc yma, um, da ni'n cael lot fawr o broblemau hefo'r uh, disposable barbecues ma ynde. Fel da ni'n gweld um, creithiau llynedd, da ni'n weld y fama, uh, barbecues gath i gadael yma uh, flwyddyn dwytha ar ôl y lockdown, a wedyn mae o wedi creithio y ddeiar. Da chi'n gweld mae'n effeithio am amser hir ynde. Be mae ffermwyr yn gwyno fwyaf am dan efo o ran bobl yn defnyddio i tir nhw te? Yn fwy na dim, bobl ddim yn cadw at y llwybrau. Yym, bobl yn mynd â cŵn ar y llwybrau, bobl hefo cŵn yn rhydd, a mae hynny'n digwydd um, yn weddol aml. Uh, eto, trio addysgu bobl, ond mae yna ganran fach iawn, newch chi ddim addysgu nhw. Mae nhw jyst yn meddwl bod ci nhw'n hollol saff o gwmpas dafod. Ie, yeah, ac yn aml iawn, dydyn nhw ddim. Mae'n waith caled, I amaethwyr, edrych ar ôl a cadw'r llefydd mae'n edrych gystal. Os di'r llwybr mewn cyflwr da, mae o'n uh, llai o drafferth i'r ffarmwr. Pan fydd bobl yn gallu dilyn llwybr lle, o giat i giat neu o gamfa i gamfa, um, mae'n torri'r broblemau allan.
Wyt ti'n licio byw ym Mharc Cenedlaethol Eryri a ffarmio yma? Ond os ni'n gallu meddwl am ffarm yn unlle arall, gwir, mae'n ardal arbennig yn di.
Um, a dos gan ein broblem o pobl yn, yn dod yma i fwynhau e hefyd, cyn mellai bod uh, yr infrastructure yn iawn, mae'n lot o fusnesau yn dibynnu ar bobl ddiath. Mae lot o fferm yn di arall gyfeirio i fewn i edrych ar ôl hynny i, i wella'u hincwm. Ond mae rhaid i'r balans fod yn, yn ofalus iawn, de, achos mae rhaid i gymunedau gwledig gael